Welcome to today's Fresh Manna Spiritual Confrontation. Galatians 6 1 to 2. My brothers and sisters, if una see person when they sin, make una dey spirit, una when they spiritual, call am back. But make una watch on yourself so that una no go come fall inside temptation too. Make una help carry each other load. And if una do this, do am like this, una go dey obey Christ. Wetin be confrontation and why e dey hard like dat? Confrontation na wen ideas or forces clash, wen opinion between pipu no gree. E be common tin for human relationship and Bible don tok plenty about am wit love, truth and reconciliation. Bible's way of confrontation no just mean to settle fight, e also mean to make relationship strong and help spiritual growth. Pesin fit face confrontation but inside Christ, e no fit defeat you, as Ephesians six sixteen tok. Even pesin wey neva strong for spirit still get moral responsibility to face bad behaviour or action from pipo around am. Anybody fit misbehave, some go offend without knowing, some go in ten tionally cause wahala. Na dat second group, di ones wey sabi trouble and no wan change, na im we suppose to confront, especially wen dia bad attitude don turn habit. Proverbs twenty seven six to seven tell us say make we no fear to correct or rebuke person wey dey do wrong because open rebuke fit help the person think about their ways. We no fit say we love people and we dey look after them if we dey see say problem dey but we no do anything about am. If you must confront, ask God make him give you power, love and self-discipline to talk wetin you suppose to talk. Confrontation dey hard, yes but e suppose come with love and compassion and if person confront you, take am as an honour sey somebody care about your growth and change. We all get dat one person, friend, colleague, family member or neighbour wey we need to correct for dia attitude or character but we dey fear to talk because we no want to scatter peace but Hebrew ten twenty four tell us sey we suppose challenge pipu make dem do better. Many dey run from confrontation but make we remember sey even though e no sweet, e dey necessary to stop bigger problem later and to help person wey don get wey don go astray. When we notice issue wey we need wey need at ten tion, make we handle am quickly before e turn to strong hold but make we do so with right motive, timing and spirit. Paul confront de Corinthians dem for first Corinthians five because of immorality. E for ignore dem but e face di mata directly wen e see say di church leaders dem no do anytin about am. Di reason for correct confrontation no be to punish o but na to redeem and to restore. Before we confront, make we understand di issue well-well to know why e happun and how to fix am. Second Timothy three sixteen remind us say scripture dey give wise counsel for such tins. Make we dey bold to stand on Bible instruction to handle wahala wey need correction. But we no suppose to confront anybody without love. That one na sure. As Proverbs 10 12 talk, confrontation without love na hatred. E go only cause offense and quarrel. Conflict go always dey, but the way we handle am na im go show whether the person go change and dey restored or go, go, we go cut am off as Titus 3:10 talk. Wahala and disagreement no dey ever finish for life but if you no confront di things wey need attention, di problem go pile up until you come blow like bomb of resentment and quarrel. E dey easy to look after our own interest but true love mean sey make we care for others too by confronting wrong when e dey e dey harmful to everybody. As Paul talk for Philippians 2, 3 to 4, make we no dey selfish. If we truly care, we go still correct those we, we love even when e no easy. Make we, with respect, show people around us when correction dey needed, but with love and compassion. Make you come think of this reflection question. For which area of my life I don dey avoid necessary confrontation, even though Bible talks make I address issues with love and on time? Wen I dey confront odas, my motive na love, restoration and spiritual growth or na frustration, judgement or selfishness? How I fit allow Holy Spirit guide my words, timing and attitude so dat my confrontation go reflect God compassion and desire for peace? Make your prayer come be, Dear Lord, teach me to confront openly without but without quarrel. Make I correct pipo with kindness, wisdom, gentleness and patience. In Jesus name na I pray, Amen. We invite you to prayerfully consider to partner with us to continue to share this gospel and change lives. You fit support this ministry by sharing this message on your platforms and with your contact to help us spread the word. You fit sow a financial seed to help us carry the work of the ministry and reach more people for Christ. Follow us on our channels and for Telegram na Fresh MDivo, for WhatsApp na Fresh Manna channel, for blogger.com na Fresh Manna. Or you fit email us for tillmanoflight at outlook.com.